Wel, dyma fi yng Nghwa'r Cilwrgi, a gath y cerig yma ei ffurfio rhyw 430 miliwn o flynyddoedd yn ôl, yn ystod cyfnod silwraidd. Felly, mae hynny'n eitha hen. Gobeithio, nawn ni weld ffosiliad da yma heddi, ond gewn ni weld. Ddim yn edrych fel bod lot yn digwydd yma, ond mae'n mae lle da iawn i ffeindio ffosiliau, os ych chi'n gwybod beth chi'n chwilio am. Reit, os edrychau i lawr yma, wrth y rhad i, mae yna dan y bach o garreg wrth eu troi nhw ac edrych ar y, y cerig draw fanna hefyd. Gobeithio gawn ni o hyd i uh, ffosiliau o bethau fel coral uh, neu um, brachiopods, crynoids, pethau fel yna. Ond gawn ni weld. Gawn ni weld beth be sy'n yma heddi. Ond dyma'r tro cyntaf i fi ddod mas ar ôl y ffosilie ers y cyfnod clo ddod, ddod i ben. So, rwy'n i'n apus iawn i fod yma, gan i weld be fydd yn digwydd nawr. Iawn, wy'n newydd edrych ar y garreg on, ac yn gweld bod ffosil bach ynddo, yn ddi, sori. Um, os yw'r camera yn ffocysu, dyna fe. Chi'n gweld y cragen na? Dwi ddim yn, yn enfawr o beth ffordd, ond mae yn ffosil. Os sefydau i'r peth, gobeithio, eich weld hwnna, pod bach yw hwnna, ac os yna rhywbeth ar yr ochr arall, os, mae yna un ar y, ar ochr yma hefyd. Felly, dwi ddim yn fawr, dwi ddim yn, ddim yn mynd â fe edre, ond Mae'r ffosil cynta heddi. Dych chi'n gweld y darnau crwn yma, y cylchoedd yma? Nhw ddim yn fawr iawn fel chi'n gweld, ond dyma beth maen nhw. Maen nhw'n rhan o anifal bach um, o'r enw Crynoid, sef lili'r môr. ac ro'n nhw'n byw yma. Mewn gwirionedd, mae'r rhan fwyaf o'r cerrig yma wedi creu o ddarn bach o lilies y môr, o crinoids, yn gwmws fel rhain yma. Pan ych chi'n chwilio am ffosilia, mae'n gwbl normal i droi carreg ar ôl carreg i e, ffeind o fawr o ddim byd. Ac wedyn chi'n dod ar draws rhywbeth fel hyn. Chi jyst yn edrych ar fe, dyw e ddim yn edrych yn special yr ochr yma. Os dwi'n troi e, fel dych chi'n gweld, mae yna ffosiliau yn hwn. Mae ambell un yma. Mae brachiopod, sef uh, cragen fach yna, a'r un yma hefyd, brachiopod arall. Mae darnau bach o crinoid eto. Mae yna lot yn mynd ymlaen yn y darn bach o garreg yma. Ac efallai, mae'n ddigon posib taw fi yw'r person cynta eriod i weld hwn. Ers fe gael ei claddu rhyw 430 miliwn o flynyddoedd yn ôl ar waelod y môr. Iawn te, dyma'r darn cyntaf wedi ffeind o eddi o Trillo Beat. Dych chi'n gweld hwnna? Fyna, mae hwnna yn rhan o Pigidium, sef cynffon Trilobit. Trilobite yn Saesneg. Um, mae'n edrych yn well o'r uh, ochr yma. Nawr, maen nhw yn y cerrig yma, ond dwi ddim mor gyffredin â ffosiliau eraill, felly wy'n lwcus i ffeindo hwnna. Ie, yeah, dyma beth wy'n neud yn fy amser sbar. Mae rhai pobl yn lico neud pethau fel casglu stampiau ac yn y blaen. Fi, wy'n lico dod mas i llefydd tawel fel hyn i chwilio am ffosiliau a chasglu ffosiliau. Wedi bod yn wneud hyn ers rhyw, wel, ers dros 40 o blynyddoedd er mynd hyn. Um, 44 o flynyddoedd falle. Amser hir, anyway. so, uh, wy'n uh, da band ar wneud hyn. Mae llwyth o ffosiliau dif gartre. Felly, dwi ddim o reidrwydd yn mynd â ffosiliau siathre o, o lefydd fel hyn. Wy'n lico ffeind o nhw, ond dim ond os nag os uh, enghraifft o'r ffosil na gyda fi, ydw i'n mynd â fe adre. Fel, fel arall, fi jyst yn gadael e yma i rywun arall i ffeind o fe. Felly, os ti'n licor ffosiliau, ydych chi'n gweld yn y, yn y fideo heddi, falle gallech chi ddod yma i chwilio amdano nhw, falle gallech chi ddod ar draws yr un ffosiliau wedi ffeind o heddi. Mae'n bosib. Wel, dwi ddim yn gallu casglu'r ffosil yma am mynd y fedre, achos uh, dyn ni ddim yn cael defnyddio morthol yma, ond na i zoomo mewn iddo fe. Gobeithio wnewch chi weld y patrwm yna. Dyna yw coral, rhyw 430 miliwn o flynyddoedd o oed. Felly, lot hen a'ch na chi na fi. A dyma pam nag ni'n cael defnyddio morthwl yma yng Nghwar Cilwrgi, achos mae'n safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig. Fel ych chi'n gweld, a site of special scientific interest. Ac mae hynny'n bwysig iawn, mae'n uh, Stopio pobl rhag ddod yma a dinistrio safle, ond i ni mae'n golygu nag ni'n cael defnyddio morthwl, nag ni'n cael achosi unrhyw ddifrod i'r cerrig ei hunain, dim ond casglu rhai sy ar, ar, ar y deiar. Iawn, wedi cwpla am heddi, ond beth rwy wedi ffeindo, na i fynd â chi drwyddyn nhw. Yn gynta, dyma Brachiopod fach neis, fel ych chi'n gweld. Okay. Dwi'n meddwl taw atripa yw enw'r brachiopod yma. Dwi ddim yn hollol sicr, ond dwi'n meddwl felly. Um, dyma faint y cragen yn fa, yn fanna, faint y cragen. Okay, beth arall sy'n ni? Wel, ydych chi'n cofio fi sôn am crinoed, lilies y môr? Reit, wel, mae yna lot ohonyn nhw yma, lot o ddarnau o crinoed yma, fel ydych chi'n gweld. Okay. Ac yma hefyd, crinoed, ac ychydig bach o coral a bryozoa yma hefyd. Unwaith eto, dyma ddan neis o crinoed yn fanna. Okay, a'r bryozoa ac yn y blaen eto. eto. Reit, beth sydd gyda ni dros fan hyn? Ie, dyma enghraifft arall o bryozoa. Mae yna lot ohonyn nhw yma. Okay. Fel chi'n gweld y peth, um, ble mae fe, y peth yma, ac yma, okay, brai'r joa i nhw, a beth ar hwn, corals bach, bach, bach ar hwn, mae'n anodd i gweld nhw, a bod yn onest, ond chi Just ar bod gweld nhw fyna. Dyna un ohonyn nhw, y peth gwyn yna yn y canol. Ond, ie, yeah, mae'n ferch iawn, iawn, iawn. Ond dyna yw coral, un fath o coral. Mae sawl math o coral ar gael yma. A dyma un arall. Okay, gada fi zoom o mewn eto. Dyma mas hyn nawr. Okay. Dyma coral arall o'r enw Favosites. Okay. A dyma enghraifft hyd yn oed gwell ohono fe. Dyma'r coral fan hyn. Felly, fel ydych chi'n gallu dychmygu, er bod hwn yn lle yng nghanol cefn gwlad gwent ar hyn o bryd, 430 miliwn o flynyddoedd nôl, roedd hwn o dan y ddŵr. A dyna fel... Dyna pam, sori, mae corol yn, yn, yn... Wel, dim yn byw yma, ond i'w ffeindio yma, o'n nhw byw yma yn hyn adeg. Okay, felly dyna enghraifft dda iawn o'r coral Phaphasites. A dyma un arall nawr, mae'n anodd i weld e yn anffodus. Ddim yn gwybod os ych chi'n gallu gweld hwnna. Y darnau fan hyn, fan hyn a fan hyn. Ond dyma ffurf arall o coral. Dwi'n galw hwn yn chain coral, coral cadwyn. Achos os edrychwch chi arno fe, dych chi'n gweld bod y darnau bach wedi cysylltu â'i gilydd fel cadwyn. Mae'n anodd i weld yma, wy'n gwybod, ond uh, dyna ni. Dyna beth wedi ffeindo yma heddi. Nawr, fel wedys i, os ych chi'n casglu ffosiliau, pan ych chi'n ddod i rywle fel hyn, Ok, mae'r lle yn hyfryd. Does neb yma. Mae'n eitha fach. A gan nag yw e ar yr arfordir, dyw ddim yn cael ei erydu yn gyflym iawn, felly does dim lot o ffosiliau newydd yn, yn, yn dod i'r arwyneb. Felly, os ych chi'n dod i rywle fel hyn, Peidiwch, peidiwch, os gwelwch yn dda, peidiwch mynd â'r holl ffosiliau adre gyda chi. Dim ond y rai sydd ddim gyda chi yn barod. Felly, mae hwn yn neis. Tas y dim enghraifft o hwn gyda fi, bas ni'n mynd â hwn adre. Ond fel y mae, mae sawl un gyda fi ac maen nhw'n well na hynny. Felly, dwi ddim yn mynd â dim un ohonyn nhw adre heddi, ond wedi cael hwyl yn chwilio amdano nhw. Felly, dyna ni o Chwa'r Cilwrgi. Gobeithio bod chi wedi cael hwyl. Oce. Neu wedi dysgu rhywbeth o weld y fideo yma. Os nag ych chi, wel, dwi ddim ar dan bawb ydy fe. Ond wi'n joio chwilio am ffosiliau. So, efallai, na i ddechrau wneud fideos bach o'r tripiau i ffosiliau yn i lefydd eraill ar draws Cymru a Lloegr a beth bynnag arall y wy'n. Gawn ni weld. Ond am y tro, Dyma Barry yn dweud, Hwyl fawr.